Bismillah Allah filan Amin. Mergencan. Amin. Bak toy kutlap gel. Ha. Büyük köşk sesi vardır Mergencan'ın. Sesini vur var. Bekoglumda emimize köp sağ olun edýär. Ömrüň uzak bolsun. Esselamu aleyküm hormatly watandaşlar, agalar, iniler, dostlar, garyndaşlar, doganlar. Ine şu gün Tüweleme kendi topragynda Tahtabazar ilinde Aga Nurjanyň döwletli ojagynda goşa toý mynasybetli didarlaşýas. Allajan. Ne bu gün hem ata-babalarymyzdan gelýän toý dessurlaryna laýyklykda türkmen göreşi tutulýar. Pälwanlara-da uly üstünlik arzuw edýär. Diýarymyzyň çar künjünden pälwanlar bar. Baş baýraga-da iň güýçli pälwan eýe bolar. Tuweleme gyzykly gidip dur. Ne eminler, bekewüller tuweleme dabarany şeýle şowhun bilen şatlyk bilen dowam edip durlar. He. Ýusupjan ömrüň uzak bolsun, janyň sag bolsun. Şahyr Italmaz Akmyradow bir goşgusynda şeýle diýýär. Bir kemim bar diýip gyýylma jigim. Asly adamzadyň kemi bolmaly. Dert berenler sadagasy gitdigim, her beren derdiniň emi bolmaly. Gam-gussa adalar adam aýdyşsa, ýürekler ýukalar ýaşlar gaýdyşsa. Ýegre dostlaň arasyna tow düşse, ol şeýtanyň guran jeňi bolmaly. It ogurlyk edip gurdy ýallasa, çäresini görmäge turdy alňasa. Ol adyllyk däldir adam dannasa, adalat oklaw deý göni bolmaly. Her kim öz gabryny özi gazýandyr, işi rowaçlykdan adam azýandyr. Çakdan aşa oýun çyna ýazýanlar oýunyň mazanyň çeni bolmaly. Bir namart ýigitde ähtibar bolmaz. Ilinden azaşan bagtyýar bolmaz. Gara başym diýýän ärden är bolmaz, är ýigdiň ilinden gamy bolmaly. Göwnün tapsaň toprak etmez zada zar. Çyn ýürekde ynsanlara söýgi bar. Ene ata, dogan gardaş söwer ýar. Watan bar söýginiň jemi bolmaly. El çarpýa. Ýusup janyňam ýüreginde Watana, ene ata söýgi joşup dursun. Agnurjan mübärek bolsun, musulman bolsun. Ýurduňy garşy alsyn. Elmydama ojagyňyza gelemizde toý dik geleli. Watandaşlar, agalar, inler, dost ýarlar, her bir ojakda toý bolsun. Döwletli ojaklaryňyz elmydama toý dabaralar beslensin. Ojaklygyňyz abadan bolsun. Mergen halypa öz kesbinden kemal tapan adam. Kesbiňden kemal tapsaň, şo kesp seni bagt etdi. Şo kesbden kemal tap, bagt tap, bagt doglan bolun şul oglan. Janyň sag bolsun. Allah ýarsyn, Allah ýarsyn. Ömrüňiz ok bolsun, janyň sag bolsun. Didar ber Allah ber dihta didar ber Şol şeýle diýýär adamlar. Hoşamaýsyz galkyn ber her kesi. Arma diýip sypalansa arkasy. Adam ogly ýüz ýyl ýaşar biýuman. Ýetirilse hormat sylag sarpasy diýýär. Birek bire bolan hormatymyz, sylagymyz, sarpamyz hiç wagt egsilmesin adamlar. Amin. Ömrü uzak bolsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ ol. Sizler bilen var ha bir güzel koşmam baktı o. Bizler var ha nimet elle on yal bir tamadı değil hatta. Yöne bir şu adamlar görýän, hüwes edýänler bir ile goşgy aýtmany, aýdym aýtmany bolýan var ha. Sag ol. Telewizor çykana ýöne. Sen gerek. İnşallah ne dip var. Endi menem var bir İki setircik ayıp berayim Merenza. Näme diye Ha. bir Google adı görsen höwes edýän de şoňa meňzeşek bolýan. Ýagşyny ädem aklymda. Hawa. Bugünmiz aýan, ertir garaňky. Ömrüň mälim wagty üýşüp Ha. durly. Ha, sen- Esasy didardyr, pul baýlyk soňky. Nurly didelerden doýşup durly. Sag ol. Baýlarmyzyň pälin pesden gözläli. Ejizleriň eziz ýerini düzläli, Başarmasak degişmesin sözläli, Bir-birek öňünde gaýşyp duralyň. Adam umydy bardyr her dem süýrege, Mydam ymmaty däl, ruhy direge. Ýalandan bolsa-da birek-bire, Käte gowy sözler Mergen jan, diýşip duralyň. Gelip dur. Sary ili gaty biparhe ýerdir-ä.